اتھاں وی مشینری آئی کھڑی ہے ساری ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کیونکہ گندم دا سیزن اسٹارٹ ہے نا گندم دی وجہ تو کر کے سینری دا اے مشینری دا زور و زور ہے ہر سائڈ دے مشینری مشینری مشینری مشینری بڑے ہمسایاں دی دکان تے مشینری ہیں مشینری ہیں ساریاں

فل تیزی نال چلدا پیا تیزی نال جے کو آدن کیمرہ اس سائیڈ دے اینگل کر گینا موٹر سائیکل تے لیڈیز ہونی ہیں لیڈیز دا آواز تن پتہ کہ پرائیویسی لازمی نے کہ جی میں ساڑی اپنی پیاری ہیں تے اوہ ہی ہر کہیں دیاں پیاری ہیں اللہ پاک انہاں نو خیر خیریت رکھے تے ایمان رکھے تے اپنے تندرستی اچ راوین بہنی برا سانجے انہاں سنگت سمجھے کرو اوئے ہوئے ہوئے کیا کرا میں بھی ور آج جمعہ المبارک دا دے ہیں ولاگ بھی بناونا ہے ولاگ بناونا ضروری ہے کیونکہ ڈیوراں کوں وی لاک ڈکھاونڑاں ضروری اے سمجھے کرو تے میں گھروں لش پش کر کے آیاں وی آئی پی خوبصورت جیہا بنڑ کے آیاں خشبواں لا لو کے آیاں تے بہر اے کنڈیشن اے رات وی اے کنڈیشن ہوئی اے رات تقریبا کوئی ساڑھے چار پنج ساڑھے پنج دا ٹائم ہئی اے کنڈیشن ہوئی اے تے ہر چیز ایویں دھرم بھرم ہو گئی اے تے ہن تاں ول اوویں سنگت دھرم بھرم ہو گئی چلو اللہ پاک بہتریاں کریسی باقی تساں ساڈے نال جڑے رہسو اپنا پیار کریسو اپنا خوبصورت جے ولیج لائف دا ولاگ ڈیکھسو تے انجوائے کرنی اے بھرا تہاڈا زلفاں شلفاں سنوار کے آیا ہئی سارے وال خراب ہو گئن چلو تے کوئے علی سائیڈ دے بلیندی بیٹھی ہے بڑا پیارا ہی آواز دیندی بیٹھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے ہائے آواز تاں کو دور دراز توں پتے آندی پئی ہوسی کہ نہ آندی پئی ہوسی۔ ویلکم بیک ویور خوش آمدید تہاڈا بھرا واپس آ گیا کتنی دیر تو بعد طوفان دے نال مقابلہ لڑائیاں کریندے ہوئے آ پہنچے کھوکھے دے اندر۔ تے جیویں کہ تہن پتہ کہ رات دو سوشل میڈیا دے ہر سائیڈ دے میڈیا آدھی پئی ہے کتنا چھائی وے تے اس تو بعد یعنی کہ بہت زیادہ طوفانہ دا سلسلہ چلدا پے اوویں ہی تہن پتہ کہ سلسلہ ہر سائیڈ دے چلدا پے بارش آلا باری گولا باری ساریاں زیادیاں توبہ تیب تھی وہ اللہ معاف کرے توبہ جا اللہ میری توبہ تے باقی کیونکہ کڑکاں جلدی تھی سارے مسلمان بہنی بیرا سارے اپنے اپنے سنبھال لاویں کٹا کر لاویں

گھر کی تے شروع جا خوبصورت جا ویلیج تو تے باقی اپنا پیار دیکھے تو نانا ناصر ویڈیو سکپ نہ کرے سو اور فیس بک پیج کو بھی فالو کرو مفتا منڈو تک امید ہے کہ آج دی انٹرسٹنگ ویڈیو ہو سی سن دے پہوے تو آپ ہی سوشل میڈیا دے ہر سائڈ دے بارش طوفان اولا باری گولا باری سارا کوئی تھی دی پئی ہے تے باقی راسو نال نال مفتا منڈے دے راسو اپنے پیار دیاں تے اور انشاءاللہ تو کو سن سپورٹ کرے سو تو سن سب سپورٹ کرے سو ویڈیو باچ کرنا بھوڑا نہیں ٹھیک ہے سنگت تے باقی ہر سائیڈ تے رونقاں لگیاں ہوئیاں ہن بہاراں بہار تے ہن اگاں جو وی نظام ہوسی ساکوں سارا دکھیسوں۔ ویور اے چیک کرو جیویں کہ تہاکوں پتہ ہے کہ ساڈے گاؤں دے اندر گندم دی کٹائی سٹارٹ اے اڈوں بارش دا سیزن وی زور تے ایڈوں مشیناں کمپیناں ہر چیز گاؤں وچ آئی ہوئی اے اللہ پاروں خیر اے چیک کرو۔ یہ کمپین ویندی پئی ہے جناب علی کتنے کام کرواون اللہ تیڑیاں خیراں اوئے ہوئے ہوئے استاد چھت تے بیٹھے دیا کیا بات ہے چیک کرو سنگت اے اے کمپین ایندا نام ہے کمپین ایک گندم دیاں گڑھاں کٹ کے رکھ لیندی جے کو آدن گڑھاں او جتھے کڑ میں گلو گھر دی گلی جو نکل گیا نا میرے نال پرلی سائیڈ تے میرے پڑوسیاں دی دکان ہے اے انہاں کول کوئی کم شم کراوݨ آئے ہوسن تے ہݨ اے اپݨا کم شم کرویسن، ماحول بݨویسن تے ولا اے ویندے رہسن اپݨی گندم دی کٹائی کرݨ، رڑیں دیاں رڑیں کاٹ ݙیسن، مربیاں دیاں مربیاں دیاں رڑیں کاٹ کے رکھ ݙیندن، اے ایندا ناں اے او جیڑھی یلو یلو کھڑی اے کمپین ہیں جیڑھے میݙا یار جوری ویندا پیا اپݨے چنے گھدی ویندے ونج کے ناشتہ کریسی صبح دا ہݨ کریسی ناشتہ ساݙے گاؤں آلے لوگاں دا کیا بات اے لیکن صبح بخیر ناشتہ چھ وڄ توں پہلے پہلے ناشتہ ہوندے۔ اوں توں بغیر بہت کم کاروبار روزی روٹی اللہ اللہ دے خیر سالا تے باقی اپنا پیار دے گے سو راسو نال نال جی میں لیٹس نیوز مل سی ویندی تو کو سن ریسوان دے اپنے ولاگ دے اندر اندر اے سین چیک کرو بھی لوگ گندم میں کھڑ کے تریشر کو چلے نے ایرا وغیرہ چیزوں کو انہوں نے نا روڈ دے کھڑ کے چلا رہی میرے گلے چیک کی تھی نے مشین کو

کہ سارا ڈینہہ اج اندھیر کھڑا ہے چلا اندھیر ہے پوریندے پئے ہیں تے روزی روٹی کریندے پئے ہیں تے بیٹھے وی ہیں تے چاہ پیندے وداؤ ساتھ بسم اللہ نہ ہی تاں بلا مائی رشکے والے کو ساڈ کے چاہ پی لینا تساں میں کو پیارا جا کمنٹ کر کے دسو کہ میں کے کو چاہ پلاؤں تساں جیندا آخر سے میں کو چاہ پلا دے سا ٹھیک ہے سنگت لو یو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا اوما کہ ایک چاہی وفادار ہے باقی دنیا تے وفادار کوئی نہیں ہے انسان سنگت باقی سارے گاؤں دے اندر اندھیر دا دوڑم دوڑے تھوڑے بنے اندھیریاں ویسے سوشل میڈیا تے ویور تو پیسے سن دے پیا تو تساں کہ انہوں نے ٹائم دیتا ہے جمعہ یعنی کہ جمعے اور ہفتے اور سنڈے والے دن فل طوفانی بارش اور اندھیریاں دے نال نال سلسلہ چل سی رہندا لیکن اللہ پاک خیریت دی کرے خیر دی ہوے تے بیا دوجے نمبر تے تساں ساڈا چینل سبسکرائب کرو

کتنا پیارا خوبصورت جے ویو آندا پے اور سینری بنائی آنے ان قطاراں دے وچ چلدے آنے اگو پچھو اٹھ ہی اٹھ ہی اٹھ ہی اٹھ تے پچھلی سائیڈ دے انہاں دے ہک اگلی سائیڈ دے ودے ہک بیک سائیڈ دے ودے انہاں دے سجن ودے انتھے نال چراؤ چراؤ جے کو آدن چارے اور نال اندے باقی آپاں وی لاگ دے آسے میں آکے سنگت کو اپنے پیارے جے ویوراں کو ماحول وی دکھاواں خوبصورت جے وی لاگ دا کیونکہ وی لاگ اے جیسا ای ایڈ نہ کرو دا مزہ نہیں آندا کیونکہ اے ایسا کیتا ہی کافی ٹائم بعد ایڈ اے تے باقی ماشاءاللہ چیک کرو اینیمل اونٹ ویندے پین

کہ درخت، پودے، برسین جو وی چیزاں آندیاں پئین نا بہوں زیادہ طریقے نال ہلدیاں پئین کیونکہ طوفان بہوں زیادہ وی بر۔ اللہ پاک رحمت کرے اپنی پیارے حبیب دے صدقے تے میں تہاڈے نال نال ہاں تساں وی میڈے نال نال رہسو اور اینیمل چلے گئین یعنی کہ اینیمل اونٹ اور اونٹ میں نا اینیمل او گئین چلے۔ تے اساں اپݨی واپسی منزل دی طرف چلدے پئے ہیں تساں راہسو نال نال تھوڑا انجوائے کریسو اور محبتاں ونڈیسو اپݨے برا سلیم کھوکھیالے دے نال۔
ویلکم بیک سنگت اور میݙے پیارے جئے ویورو اور میݙے پیارے جئے بھیݨیں بھراؤ۔ تے برا تہاڈا آ گئے کافی دیر توں بعد ہر سائیڈ تے طوفان اندھیر رک گئے بالکل سکون اچ آ گئے تے ایں سائیڈ توں بھرا تہاڈا ہی تھوڑا باتا لش پش کر کے آ گئے گھر دھا دھو کے ریڈی شیڈی ہو کے دوبارہ واپسی آئے ہیں ولاگ دی طرف اور ماشاءاللہ ولاگ بنایا اج خوبصورت جیہاں طوفانی اندھیریاں دے نال ہر چیز دے نال نال ماحول بن گئے خوبصورت جیہاں اور کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتا دل معذرت پیسو سا کو ڈیسو آج دے ولاگ نال موٹر سائیکل شور لنگن پہ گئے سا کو ڈیسو آج دے ولاگ نال اجازت